Għeżież ħbieb, merħba għal sensiela ta' episodji ġodda li ser jibdew jixxandru mir-Rescue Centre tagħna. Dan huwa post li għamilna apposta għalikom fejn intom tkunu tistgħu tarawna tagħmlu xogħlijiet ta' restoration jew iktar minn hekk ta' upcycling u wkoll ta' kif nistgħu insebbħu l-ambjent tad-dar li għandna madwarna. Ovvjament kulħadd għandu l-gosti tiegħu imma aħna ddeċidejna ovvjament li nuru x'tistgħu tagħmlu intom bil-ħiliet tagħkom billi tipprattikaw magħna iż-żebgħa u l-affarijiet l-oħrajn kollha li għandhom x'jaqsmu mal-upcycling. Mela, x'għandna hawnhekk? Hawnhekk dan huwa studio ġdid, ħdimnieh apposta għal dawn, għal din is-sensiela ta' episodji li ġejjin. Mid-darba li ġejja, illum ħankun qed nurikom xi ħaġa oħra infatti, imma hawnhekk warajja hawn din dan is-setup, dan is-setup eh, fih jikkonsisti eh, dawn huma bibien ta' kċina. Il-kċina kienet ta' ħija u l-mara tiegħu iddeċidew li kellhom bżonn jagħmlu kċina ġdida biex ikunu jistgħu jkunu ftit iktar komdi imma flok ramew il-bibien tawhom lilna biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu użu minnhom. U x'għamilna? Żejjinna l-ħajt ta' warajna. Fil-fatt anke l-bibien huma mdendlin biċ-ċappetti stess li kellhom dawn il-bibien qabel ma żarmat. Fil-fatt użajna lilhom biex dendelniehom mal-ħajt. Hawnhekk għandna żewġ xkafef li ġew Donate titlilna waħda kienet inja u tajnieha ftit brown wax biex tinqala' ftit ukoll tiġi kemm jista' jkun viċin l-inja ml-ieħor u din l-ixkaffa li kienet diġà misbugħa sbajnieha parecc il-ħajt. Hawnhekk għandna biċċa minn bala vostra li kon użajnieha f'episodji passati u dan il-vażun tal-ġiex sbajniehom parecc il-ħajt biex kemm jista' jkun ma jkollniex ħafna kuluri, speċjalment meta aħna qed nużaw il-kuluri biex nagħmlu ehm, ir-restawr ehm, iż-żebgħa fuq l-amara eh, waqt il-proċess tagħna. Hawn wara hawn dan il-ballun li konna ħdimnieh aħna minn minn ħabel. Ehm, min ikun interessat jista' jgħidilna jibgħatilna messaġġ u nkunu nistgħu nagħmlu episodju ta' kif jistgħu jsiru daw il-blalen u wkoll dawn iż-żewġ kotba li għamilniehom. Dan kien episodju għalih, konna minnieh bħala episodju u dan ukoll konna minnieh waqt programm fuq it-televiżjoni. Għamilna l-qoxra ta' quddiem u l-qoxra ta' wara b'żewġ teknikċi differenti. Hawnhekk għandna ray stenciling u hawnhekk għandna dekupax. Mela, l-episodju tal-lum fuq ix ħajkun sempliċi ħafna minn fejn ħanibdew. L-ewwel ħaġa li rridu nkunu nafu hija nkunu nafu l-odda tagħna. L-odda tagħna x'inhuma? Mela, apparti l-pinjezel u żema, hemm affarijiet oħrajn li rridu nżommu f'moħħna meta nibdew dan il-proċess. Tlaqna ħa nurikom x'għandna bżonn. Tajjeb li tkunu tafu li dawn il-prodotti li nużaw aħna ma nitħallsux tar-riklam tagħhom. Mela, l-ewwel ħaġa li għandna bżonn hija ix-sugar soap jew inkella ħall abjad imħallat mal-bicarbonate of soda u ilma. Mela, xiri tisir hawnhekk? Bażikament ma' nofs barmil ilma nitfgħu żewġ tappijiet minn dan u naħslu l-għamara jew kull oġġett li jkollna bih qabel ma nibdew ix-xogħol proprju. X'inhi r-raġuni li l-ewwel innaddfu flok nixkatlaw? Pereżempju, ir-raġuni hi li jkun hemm biċċiet tal-għamara li huma xi ftit jew wisq antiki, allura ikunu rabbew ċertu dħaħen u ċertu tip ta' prodotti li bħal pleġo, sider, eċċetera li maż-żmien ikunu ġew assorbiti mill-injama. Allura meta qegħdin innaddfu bix-sugar soap inkunu qegħdin ngħinu lil dik l-injama teħles minn dawn id-dħaħen. Speċjalment jekk inkunu ħa nisbuha b'xi kulur ċar ħafna jew abjad. Dan għaliex jistgħu jista' jkollna xi tip ta' bleed through jgħidulu wara li nisbaw bl-abjad jibdew joħirġin ċertu tħaħen. Allura eh, ċertu tbabar li jkunu jew eh, fuq l-aħmar jew fuq l-isfar jew fuq l-aħdar. Jiddependi x'tip ta' kulur ehm, nkunu ħanamlu ovvjament imma biex nevitaw dan kollu innatfu biex xukarsu. It-tieni ħaġa li għandna bżonn Mela nżommu dan qiegħed, nżommu hawn. Tieni ħaġa hija bżonn xkatlatura ħafifa. Ikun hemm ċertu tip ta' mara li jkollha bżonn ħafna xkatlar, mhux biss ftit ma ħafna għax ikollha ħafna passati ta' żeba' antika speċjalment jekk iż-żeba' tkun ta' żejt. Imma jekk naraw li l-bibien u l-kxaxen ikunu jistgħu jingħalqu, allura kemm nixkatlaw ħafif u nneħħu dik il-lega taż-żejt jew inkella ta' għamar oħra li tip ta' żebgħa oħra li kemm jista' jkun aħna ntuha ħafif biex iż-żebgħa ikollha ma xiex taqbad u żżomm u ovvjament ma' żmien ma jkollniex ħsara. Hemm nies li ma jagħmlux xkatlar Biss jiena dejjem nissuġġeriha anke jekk l-għamara tkun ġdida, ovvjament għax għamara ġdida ħafna drabi jkollha xi tip ta' sealer fuqha li jkun ileqq. Kulma rridu nagħmlu nagħtu dik in-naqra xkatlatura ħafifa biex fejn ikun ileqq jiġi mgħadd. Hemmhekk aħna nkunu ħloqna dik il-grip li għandna bżonn biex iż-żebba żżomm. Mela, wara dan is-sandpaper ovvjament għandna bżonn bniezel Jiena nħobb nuża pniezel ovali, imma ovvjament hemm iċ-ċatti, dawn huna huma pniezel kollha sintetiċi, ġifieri eh, tajbin ukoll. U ma jagħmlux ħsara lill-ambjent, jitnaddfu malajr ehm, biex innaddfuh dejjem wara passata jekk inħallu l-għada ma- m'għandniex eh, għalfejn noqogħdu nużaw stretch and seal kemm nasluhom ftit taħt l-ilma bi ftit sapun tal-platti. u mbagħad inħalluhom rashom hekk 'l isfel biex l-ilma jqattar u ma jżommx mal-ħadida t'hawn fuq kif qed taraw li jiena diġa' għamilt dan l-iżball. Allura hawnhekk ġa jidher li qiegħed jissaddad. Imma x-xagħra b'saħħitha allura ma jkollniex problemi. It-tielet ħaġa jew ir-raba' ħaġa li jkollna bżonn hija iż-żebgħa. Aħna fil-każ tagħna nużaw iż-żebgħa frenxik, iż-żebgħa frenxik ehm, ħafna mir-ranges tagħha m'għandekx għalfejn tagħti primer u m'għandekx għalfejn tagħti sealer ehm, allura it's ready to go ehm, wara li nkunu minna l-proċess tal-bidu Kemm nisbgħu nħallu ftit tal-ħin bej passata u oħra biex ovvjament meta nagħtu t-tieni passata ma nigrifux l-ewwel passata ehm, u meta nagħtu l-passati li għandna bżonn iż-żebgħa tkun lesta ehm, biex eh, ovvjament tiġi użata. Ma ninsewx li l-ewwel jumejn ikunu deċisivi, il-żebgħa tkun ħafna eh, delikata u fina għax ovvjament tkun għadha mimlija bl-ilma għax daw il-prodotti huma kollha water based mingħajr kimika u tajjeb li inħallu dawk it-tlieta erba' ġimgħat qabel ma narmaw xi vetrina pereżempju jew nkella xi komodina fejn ġoru l-affarijiet il-ħin kollu fuqha għax faċli biex tingiref. Speċa waqt dawn it-tlieta erba' ġimgħat fejn naħna ngħidulu il-curing time. Curing time huwa fejn l-ilma jkun qed jevapora miż-żebgħa u ż-żebgħa tiġi mbagħad completely sealed. X'għandna bżonn iktar? Għandna bżonn jekk inkunu ħa noħolqu xi tip ta' effett nistgħu nużaw il-waxes, f'dal każ jiena nħobb nuża ħafna il-browning wax, u mbagħad Għall-uċuħ, jekk naħsbu li għandna xi uċuħ bħal tal-kċina, tal-kamra tas-sodda eċċetera fejn l-oġġetti jista' jkun li jigirfu l-wiċċ, nistgħu nużaw sealer bħal dan li huwa t-tough top coat. Dan huwa kompletament trasparenti, jinxef u ma jiġi assolutament jidher qatt. U ħankunu qegħdin nużawh waqt l-episodji ta' din is-sensiela mir-Rescue Centre. Ovvjament ħajkonna bżonn kniesel għal wax, ħajkonna bżonn ċraret biex inneħħu l-eċċess tal-wax, konna bżonn xi tip ta' njam biex inħawdu u wkoll jekk nkunu ħanagħmlu xi tip ta' xogħol ieħor fejn jidħol ċertu sili nistgħu nużaw anka il-fren xin. Dan jitħallat Ma dan jitħallat mal-finishing coat. U dan huwa il-prodott imħallat kemm inħalltuh ftit ieħor u joħloq l-effett li nixtiequ aħna. U mbagħad ovvjament hemm prodotti oħrajn li aħna nkunu qed nużaw minn żmien għal żmien bħal decoupage bħal ray stenciling bħal image transfer jew stenciling biss waħdu dawn ħankunu qegħdin mbagħad nurruhom waqt l-episodji fejn nkunu qegħdin nużawhom. Ovvjament hemm bħal molds pereżempju u ħafna tekniċi oħra li aħna forsi jkollna bżonn biex eh, insebbħu u naddattaw għall-istil li rridu noħolqu aħna. Tajjeb, mela l-episodju tal-lum huwa konkluż, kien faċli ħafna ehm, tajjeb imma li tieħdu noti ehm, tal-affarijiet li jkollkom bżonn ovvjament meta tridu eh, u meta tkunu komdi tistgħu eh, tiġu iżżuruna u taraw x'għandkom bżonn saqsuna l-mistoqsijiet li hemm bżonn tistgħu issaqsuna kat taħt dan il-video. Tinsewx tagħmlu subscribe fuq il-YouTube channel tagħna li ovvjament jismu Rescoli by Carlo u dawn din hija sensiela ta' episodji minn Rescue Center. Tajjeb, tinsewx li aħna nkunu qegħdin nistennew risposti jew mistoqsijiet minn għandkom, pariri, suġġerimenti ta' x'nistgħu nagħmlu waqt din is-sensiela ta' episodji